Hello tfal! Issa ħa nitkellmu dwar il-kuluri u ħa nibdew billi nisimgħu kanzunetta. Tlaqna! Oġbitkom tfal, kienet sabiħa u l-kanzunetta? Tiftakru l-ewwel biċċa bdiet issemmi l-kuluri? Ejja narawhom flimkien. Aħmar, aħmar. Ara kemm għandna stampi tfa' ta' affarijiet li huma ħomor! Għandna l-Santa Klaws, il-frawli, iċ-ċirasa, tuffieħa xi ħadd gidimha, u għandna saħansitra dak is-salib l-aħmar tar-Red Cross. Ikħal. Ik-ħal. Ara kemm għandna affarijiet f'alkoħol. Aħdar, aħdar. Isfar, isfar. Oranġjo, o, ran, ġjo. Roża, ro, Za, Aħ kemm jidher tajjeb dak il-ġelat tal-frawli! Vjola, Vjo, la. Kannella, Kan, nel, la. Aħ tfal kemm għandi btit biċċa kek ta' ċikkulata bħalissa! Abjad, Ab, Jad. Iswed. Is. Wed. Araw iż-żebra, tfal. Għandha strixxi bojod, propjament hi bajda u għandha l-istrixxi suwed. Bħaż-żebra crossing minn fejn naqsmu fit-triq. U l-aħħar kulur li ħa naraw huwa griż. Griż. Waħda. Għaliex ċapċapniha darba biss, tfal? Min jaf jgħidli? Tiftakru l-aħħar lezzjoni tal-vokali u l-konsonanti? Dawk li triliġew mill-iskola tal-vokali u dawk li triliġew mill-iskola tal-konsonanti? Mela, sa fejn fjena l-i tiġi mill-iskola tal-vokali. Għalhekk ċabċabniha darba għax għandha vokali waħda. Arana dik il-mara, anzjana b'xara griż, għana dak il-pappagall, il-qattus kemmu sabiħ, u l-junfant. Għax bitkom tfal, eja nilabu logħba issa. Mela tfal ara, issa sellift naqra l-kuluri tat-tifla tiegħi jiena, tajjeb? U ħa nilagħbu logħba issa, sib il-kulur. Mela min irid jilgħab miegħi jista'. Imur iġib il-kuluri tiegħu, tajjeb? U agħmluhom hekk ara bħal tiegħi, suldati fejn xulxin, imma reqdin is-suldati. Orrajt? Morru issa ħa nistenniekom. Lesti tfal ġibtuhom il-kuluri? Ejja ħa nibda ta' jiena. Mela. Sib il-kulur aħmar. Emmu, sibtu jiena? Issa, sib il-kulur Blue. Emmu, sibtu jiena. Iħor, issa. Sib il-kulur aħdar. Sibtu. Sib il-kulur isfar emmu sibtu jien. Issa tfal, sibu l-kulur ċelest emmu. U jekk ngħidilkom biex issibu l-kulur ikħal, ikħal bħas-sema, eh? Alright, kollox sew. Ejja ngħaddu għal kulur ieħor issa. Kulur tal larinġa. O, ran, ġio, proset, emmu. Issa, il-kulur tal-ħamrija. Isa, isa, kannella, bravi. Issa, il-kulur tal-ħalib kif ittijunna l-baqra. Abjad, proset! Issa ħa nsibu l-kulur tal-faħam. X'inhu faħam? Dak il-ġebel illi nagħmluh fil-barbecue biex isaħħnilna l-ikel u jsarrilna l-ikel fis-sajf. Hemm hu l-iswed. Proset! Il-kulur tal-ħanżir. Roża. Proset tfal! Irdu nittempraw naqra dan. Tfal, ġili l-enib ikun dal-kulur. L-enib narawh aħdar inkella? Hmm? Viola, bravi ħafna. Dan hu l-viola. Viola. Issa, kulur il-ħawħa. Tafu li mu kulur il-ħawħa? Dak li bl-Ingliż insejħulu peach? Dan hu wara. Dan hu. U lewn id-deb li mu? Dan hu wara. U lewn il-fidda, li mhu lewn il-fidda? Il-griż, bravi tfal, kemm intom bravi marelli llum ta'. Issa daw li qegħdin naraw hawnhekk huma bħal kuluri li għadna kif rajna, però ikunu pereżempju jew naqra ċari jew naqra iktar skuri. Kollha sew tfal! Issa tfal, ħan ilħabu lob oħra. Hawnhekk għandi ħafna paper clips, koloriti, sewwa. Pero jiena nixtieqkom illi għal din il-logħba ħatmorru dduru madwar id-dar tagħkom. Kolla sew? U ssibu xi ħaġa li għandha l-kulur li ħa ngħidilkom jiena. Tajjeb? Mela ejja ħa nibdew. Jien għandi l-paper clips hawnhekk jgħinuni. Issa naraw. Tlaqna. Mela, sib xi ħaġa ta' lewn iswed. Isa! Jina sibt. Ara l-istent tiegħi tal-mobile araħ. Inti sibt? Ejja mur mela fittex. Issa, ħa nsibu xi ħaġa ta' lewn abjad. Sibtha jiena imma ra, il-paper clip sibtha. Tarawha t-tfal? Ejja, morru sibu xi ħaġa ta' lewn abjad, Isa. Issa, ħa nsibu xi ħaġa tal-hewn. Kannella, sibta jien ara l-iskrivanija tiegħi. Morru sibu xi ħaġa issa. Issa, ħa nsibu xi ħaġa mid-dar tal-hewn gris. Sibta jiena wara il-paper clip tal-fidda. Mhux gris dak? Ejja morru sibu Isa. Issa tfal, ħammorru nsibu xi ħaġa fid-dar tal-ewn. Rosa! Sib tara jiena din it-tibe gara. U għandi l-paper clip ukoll, għandi ħafna mhux waħda. Tarawa tfal. Issa tfal, ħa mmorru nfittxu xi ħaġa tal-għewn? Vjola, Sibt jiena tama rilli, stenna ħa nġibilkom. Ara x'sibt? Gomma forma ta' stilla, Vjola ta' dik, b'danċetti dar imma fid-dawl, ma Vjola hi. Vjola, sibta wkoll. Issa tfal, ħansibu xi ħaġa tal-ewn, isfar, sibta jiena. Awara, it-tokka tal-kolla, sibta. Issa tfal, issa ħansibu xi ħaġa tal-ewn aħmar. Awara, ħsibtu jiena għandi dan il-marker. Issa tfal morru sibu xi ħaġa ta' lewn oranġjo isa. Ħansib jien taf da. All right sibt sibt sibt. Ara sibt il-barmil. Żar ta' dan. Issa tfal sibu xi ħaġa ta' lewn aħdar isa. Taqilgħu xi l-weraq taf ġieħ kemm hemm. Ara jinsib din il-labra. Issa tfal ħa ntikom dan l-eżerċizzju. Jekk jogħġobkom għidu lil xi ħadd kbir jikkopjahulkom fuq pitazz. Tajjeb, u tagħmlu żbalji ta' tkunu bravi. Hawnhekk ara taqsmu l-paġna fi tlieta. Hawnhekk ħa jikkopjawlkom jew tistgħu tikkopjawhom intom għax intom tfal bravi il-kuluri, Tajjeb, issa min irid jista' jaqta' linja taħt kull kulur bil-kulur tiegħu. X'jiġifieri, jekk hawnhekk għandi l-kulur aħmar, ħa taqbad il-kulur aħmar inti u taqta' linja taħtu bl-aħmar stess. Hawnhekk ħa terġa' tikkopja l-kuluri. U hawnhekk inti daw ħaċċapċapom ħataqsamhom pereżempju aħmar, aħ mar. U hawnhekk ħad ikteb in-numru 2, tajjeb? Għax aħna ċapċapniha darbtejn. Ok? Eżerċizzju ieħor li faċli tikkupja fuq il-pitazz huwa dan. Imla l-vojt bil-kuluri, e nagħmluh flimkien. Iċ-ċirasa tkun tal-lewn jaħsbu. Aħmar, bravi. Is-sema jkun ta' lewn ikħal. Il-ħanżir ikun ta' lewn roża. Il-faħam ikun ta' lewn iswed. Tinsew x'inhu faħam? L-injam ikun ta' lewn kannella. Il-ġurdien ikun ta' lewn griż. Il-ħaxix ikun ta' lewn aħdar. Il-qara ħamra tkun ta' lewn oranġjo. Il-ħalib kif ittihulna l-baqra, eh? Ikun ta' lewn abjad. Ix-xemx tkun ta' lewn isfar. Xi kultant l-għeneb ikun ta' lewn vjola. Issa tfal, dan l-eżerċizzju wkoll tistgħu tagħmluh faċilment fuq pitazz. Però tidu taħsbu ħafna, eh? Ħa nispjegaħulkom. Sib żewġ affarijiet li huma ta' lewn aħmar. Hawnhekk tidu tiktbu affarijiet li tagħna l-bambin. Mhux tiktbu pereżempju karozza. Mela pereżempju ċirasa u frawla. aħdar, weraq ħaxix, isfar, fjuri bħall-għellux, xemx, ikħal, sema u għajnejn, roża, ħanżir, u forsi tiktbu xofftejn, xofftejn hawn min ikunu roża u min ikunu ħommor, jew ilsien. Ma tantx hawn affarijiet fin-natura li huma roża, anke fjuri hawn ħafna. Oranġju. Hmm, għandna l-arinġa, għandna l-qara ħamra. Vjola għandna l-għeneb u għandna wkoll il-brunġiela, ħansibilkom stampa tagħha żomm. Dik jara tfal il-brunġiela, però li bl-Ingliż ngħidulha eggplant. Issa kannella, nistgħu niktbu njam pereżempju, xi żjed. Ħamrija, Iswed, nistgħu niktbu qattus, għax il-qattus vera, hawn qatgħat is-suwed. U nistgħu niktbu wkoll mm, faham. Gris nistgħu niktbu xar u l-junfant, pereżempju. Abjad nistgħu niktbu silġ jew ħalib tajjar ukoll. Eh, x'taħsbu? Issa, għandi dan l-eżerċizzju li tistgħu tagħmluh jew tikkopjawh fuq pitazz, inkella tistgħu tagħmluh bħala kwiz. Mela ara, dan l-eżerċizzju naħdmu hekk. Mela, Aqta' liema kulur jien? Jien lewn is-silġ, jiena abjad. Jiena lewn il-ħamrija, jiena kannella. Jiena lewn il-ħanżir, jiena roża. Jiena lewn il-ħaxix, jiena aħdar Jiena lewn il-frawli Jiena aħmar Jiena lewn is-sema Jiena ikħal Jiena lewn l-iljunfant Jiena griż Jiena lewn il-faħam Jiena iswed. Jiena lewn il-qattus, skużawni l-fellus, ma kif ġini f'moħħi. Jiena isfar, jiena lewn il-qara ħamra, jiena oranġjo, jiena lewn il-pitrava, jiena vjola. Kalasseb! Issa tfal hawnhekk għandkom naqra noti biex titgħallmu iktar u ssiru iktar bravi. Ċerti kuluri huma naqra mqarbin għaliex? Għax jinbidlu. Per eżempju, il-kulur aħmar ma jibqax dejjem aħmar, per eżempju jiena rajt karozza aħmar, le, karozza taqa' taħt femminil, jiġifieri tifla, a ngħiduha jiena rajt karozza ħamra. U jekk rajt ħafna ngħid jiena rajt karozzi ħomor mhux rajt karozzi aħmar, fimtu? Isfar. Pereżempju jiena ngħid rajt l-għelluxa, jiġifieri hija fjura, isfar? Le. Rajt fjura safra, rajt fjuri sofor, aħdar. Mela, nista' ngħid, jiena rajt werqa ħadra. Umbagħad jiena nar ngħid pereżempju, il-werqiet li waqgħu mal-art kienu ħodor. Ikħal, is-sema kien ikħal. Hemmhekk nara xi ħaġa pereżempju xi ħaġa jista' jkun karozza għaliex le. Jew riga, jina rajt riga jew xtrajt riga ikħal. Le, għara, ħan urikom bħal tijaj għara riga. Għavolja din iktar blu, ta' imma eja naħdu għall eżempju Tajjeb, għandi riga kaħla, ma dox għandi riga ikħal, eh? U meta jkun hemm ħafna ngħidu koħol, per eżempju għajnejn koħol, għajnej blu biex niftemu. li l-junfant huwa griż, iżda l-mara tiegħu griża u ħafna griżi. It-tajjar abjad, imma l-bajda li tina t-tiġiġa hija bajda u ħafna bajd insejħulhom bojod. Il-faħam huwa iswed. Iżda jekk nara qattusa tiġri, ngħid qattusa sewda. U jekk ngħid ħafna, ngħid ħafna qatates suwed! Fhimtu tfal? Issa, ħa ngħaddu għall-aħħar eżerċizzju ta' għax naħseb dejjaqtkom. Agħżel it-tajba. Mela dan l-eżerċizzju tistgħu tagħmluh jew tikkopjawh u tpinġu l-kelma t-tajba. Inkella tagħmlu ċirku mal-kelma t-tajba. Mela aħna x'ngħidu karozza iswed jew karozza sewda? Hmm? Karozza sewda, bravi. Pitazz ħomor jew pitazz aħmar? Pitazz aħmar, bravi, għax għandna wieħed. Ġrieden griżi jew griż? Griżi, bravi, għax għandna ħafna. Xemx sofor jew safra? Safra għax xemx hija tifla. silġ, abjad jew bajda. Abjad, mela dik ħanpinġuha jew nagħmlu ċirku madwarha. Kolossa u tfal, nispera li ħadtu gost, jiena qed nimmaġinakom hawn ħdejja, ngħannaqkom waħda kbira u ngħidilkom ibqgħu bravi, forsi ma tafx kif, nerġgħu nitgħannqu waħda kbira fil-klassi. Kolossew, Ħa nħallikom għalissa. Saħħa, oqogħdu bravi!